Għandi żewġ personalitajiet, qed inġibhom flimkien biex kemm jista' jkun uwasslu messaġġ ta' għaqda, ta' mħabba, ta' solidarjetà u ta' kompassjoni għal xulxin. Lil hinn mill-kulur tal-ġilda tagħna, lil hinn mir-reliġjon tagħna, mit-twemmin tagħna, mill-fehmiet tagħna, nistgħu nkunu differenti imma m'għandna nkunu mifrudin qatt. Is-servizz li ħa naraw flimkien tiħdux qatta ma ħadni żball, imma ħa jibda b'mod li forsi dak li jkun jgħid hawn x'ġej. Illa għaliex ħa nlaqqagħkom ma' Liaq Ahmed Atif li huwa l-President tal-Aħmadija Musulmana kif ukoll ma' Patrick Abbuċċin, Father Mario Attard. U laqatni artiklu interessanti ħafna ta' Atif u għamilna din il-produzzjoni, ħa naraw flimkien.
pajjiżna u anke madwar id-dinja kollha insibu ħafna ħwienet li jissejħu beauty salons. Qatt ma tħalt f'xi salon ta' sbuħija f'ħajti kollha, iżda nifhem li huma ħwienet fejn jipprovdu ħafna servizzi biex persuna tidher eleganti u preżentabbli. Illum nixtieq nieħu lill-qarrejja tiegħi lejn tip ieħor ta' beauty salons jew ċentri ta' sbuħija li wkoll jemmnu fis-sbuħija ta' barra ta' persuna iżda aktar importanti jipprovdu servizzi għall-ġewwieni għas-sbuħija ta' ġewwa ta' persuna. Nixtieq niġbed l-attenzjoni tal-qarrejja tiegħi lejn id-Djar ta' Alla il-Ħanin, il-postijiet tat-talb u l-qima, u lejn ir-reliġjon, il-Kelma ta' Alla li jaf kollox, fejn prodotti u mezzi oħra ta' sbuħija spiritwali huma disponibbli għal kulħadd, fejn jissemma Alla u jinstabu l-materjali kollha ta' tindif ta' ġewwa u sbuħija spiritwali. L-ewwel u qabel kollox nixtieq nispjega li m'hemm xejn ħażin filli l-bniedem jipprova jkun sabiħ minn barra, anzi huwa importanti, għalhekk m'għandix niftiehem ħażin. Il-qaddis profeta Muħammad, is-sliem għalih qal, Alla huwa ġmiel u jħobb is-sbuħija. Barra minn hekk l-Iżlam bħala reliġjon jenfasizza ħafna fuq l-indafa u s-sbuħija li l-bnedmin għandhom dejjem iżommuh nadif u diċenti. Skont it-twemmin Iżlamiku l-kundizzjoni tal-ġisem Taffettwa l-moħħ u l-indafa fiżika hija essenzjali għall-benesseri spiritwali. Alla jgħid fil-Koran Imqaddes biex naħslu ġisimna u nieħdu ħsieb tal-indafa tagħna u jgħid li dan mhuwiex kontra l-bniedem, imma għall-ġid tagħna stess.

Nodfa minn barra imma għandna bżonn inkunu wkoll nodfa minn ġewwa merħba ħbieb grazzi Patri Mario Għatif grazzi li qiegħed magħna Kemm kellek kitba sabiħa Għatif. Grazzi ħafna għax xi meta kont nikteb u għedt lil mara li qegħdin nikteb xi ħaġa dwar beauty salon u qalet li għandek biex tkun ċar li qed tikteb Għax nies possibli qed jieħdu kontrik jekk tikteb Għeltla li serra' rasek Naf x'qed nikteb meta ktibt Imbagħad Għeltla li xi ktibt U anke qrajt darba darbtejn Din dan l-artiklu jogħġobni ħafna Għax kien hemm rabta u hija dejjem rabta Għax il-barra tal-persuna hija mera ta' ġewwa Għalhekk jekk il-persuna huwa maħmuġ minn barra ma jistax ikun nadif minn ġewwa u viċi versa. Jekk il-persuna ma jieħu ħsieb il-sbuħija ta' barra, allura ġewwa ma jibqax. sabi u jekk ma jieħux il-ħsieb ta' ġewwa ta' nnifsu s-subuħija u l-purità tal-qalb u tar-ruħ, allura dak jidher barra wkoll. Għalhekk huwa importanti li jien nemmen li l-Iżlam huwa reliġjon naturali li dejjem jispjega affarijiet Kif il-bniedem jaħseb, jixti u għandu bżonn, b'mod naturali. U dik naħseb il-natura titlob li l-persuna għandha tkun ukoll sabiħ mill-barra, imma l-aktar importanti mill-ġewwa wkoll. Għax ġewwa hija direttament jorbot ma' Alla. Mhm. U Alla huwa sabiħ. Għalhekk huwa importanti li jekk iridu biex inkunu maqdin ma' Alla jkunu ħabib tiegħu, allura jekk hu sabiħ, għana wkoll importanti li nippurifikaw lilna irwieħna sabiex nkunu ħabib tiegħu. Ara, biex forsi nifmu daqsxejn ħalli issa ngħaddi għal Patri Mario, jiena ħadd dan l-artiklu Ovvjament Atif ġab eżempju bil-beauty salon sabiħ, kif qegħdin ngħidu li persuna jieħu ħsieb tiegħu nnifsu u jista' jkun il-mera anki wkoll ta' dak li għandu fuq ġewwa. Però tista' Ma tuħux ħsieb tiegħek innifsek fuq barra billi inti tilbes ilbies diċenti, billi inti tipprova tipprovoka lil ħaddieħor. Gwardi li s-simbolu tal-beauty salon qiegħed hemmhekk biex lilna jtina senifikat. Ilgħaliex inti tista' tkun sabiħ kemm trid imma tista' tqarraq b'ħafna nies ukoll u allura jkollok il-mibegħda minn ġewwa. U allura rridu naħdmu ħafna biex dak li aħna fuq barra tajjeb li jidher Ikun qiegħed hemm ġew ukoll. Kemm nieħu gost meta nisma' nies li jgħidu lil xulxin, Int sabiħ minn barra, imma sabiħ isbaħ minn ġewwa. U dak ifisser u x'vera fagħdeh. Ecco Karl, sellem lilek. Nsellimlek sieħbi. Lilek u lil kemm għeżież, lilkom għeżież telespettaturi għax ħarġet bid-djalett, lilkem. Ħaġa nixtieq ngħid, grazzi għal tif ta' dan l-artiklu għax fakkartni illi s-sbuħija, anke mill-lenti nisranija, hija Alla li sar bniedem f'Ġesù Kristu Sidna, li fih aħna naraw xi ġmiel is-sbuħija ta' ġewwa u ta' barra, xi ġmiel il-qalb nadifa, il-qalb li tħobb, il-qalb li mhix marbuta mal-liġijiet ta' din l-art, Imma l-qalb li hija tant libera li tħobb 'il kulħadd. Barra minn hekk, Ġesù jgħallimna ħaġa importanti, x'jiswa li bniedem jidher sabiħ minn barra u meta tħares li għajnejh tara l-ksur għaliex? Għax ġewwa jkun imniġġes. Jiġifieri bniedem tiċċekkja hux ġenwin mit-tbissima li jagħtik. Jekk jagħtikx tbissima, xi spirtu jkollu? Dik ta'.
Iżjed minn kollox din l-ispirtu. Ħa ngħidha. Xi spirtu jkollu? L-enerġija.
Father, Għatif, jiena llum il-ġurnata sirt inħoss ċertu frekwenzi fuq ċertu nies. Aħna mimlijin enerġija. Naqblu fuq din li aħna, aħna hija enerġija. ta' xi ħaġa li hija b'saħħitha ħafna u aħna nemmnu li huwa ta' Alla. Persuna tħoss li għandu ċertu enerġija li hija tajba eh, biż-żmien ta' biż-żmien għax għaw ħafna nies, inkluż jien u probabbli anka intom għaddejtu minn esperjenzi li intom mortu mqarqa, illa li hawn nies li huma kapaċi li juruk mod imma jkunu mod ieħor. Però biż-żmien, bl-esperjenza, tibda tħoss ċertu enerġija mingħand persuni bħalkom pereżempju, illi tħoss ċertu paċi, tista' titkellem ma' dak li jkun, m'għandekx il-ħsieb illi inti ħa taqa' fuq difiża, konna qegħdin nitkellmu l-ewwel aħna fuq difiża. Ħa naqralkom messaġġ għax dolodu rajt dal-messaġġ u inkwet mhux inkwetani ma ismgħu x'qal dil-persuna li da tella' post fuq Facebook, TikTok eċċetera. Tafdawx kollox ma' kulħadd għax dak li llum qed tagħmlu Alla tiegħek għada jaf jinbidel fl-akbar għadu tiegħek. Mela allura x'qed ngħidu hawnhekk? F'daqqa waħda qegħdin ngħidu isma' barriera. Int tersaqx lejja u jien ma nersaqx lejk, Father. Ħa ngħidlek Karl, Jiena qed nipprova nifhem li qed tgħid int u anke dil-persuna hi min hi. Jiena l-kelma t'Alla, l-Bibbja turini li Alla hu Alla. Hija verità. Però Alla hu Alla u aħna fis-sens Nisrani Alla għalina mhux Alla wieħed biss, imma Missier, Iben u Spirtu s-Sant u komunità. Tressaqni biex lilek nara l-immaġini tiegħu fik u fik ukoll. Għati. Jiġifieri li nibnu komunjoni. Issa, jiena llum ta' 52 sena x'hekk sirt nitkellem, l-Ispirtu s-Santu jgħallimni, uj, Alla hu Alla, ok, Alla mhu ħajtradini qatt, imma mis-sema 'l isfel, bħalma jiġri jien u jiġri lilkom u 'l kulħadd, min ikun online u min ikun offline. Jiġifieri, ġieli, Inkunu sew u ġieli ma nkunux sew. Imma kif qed tgħid int ukoll, hemm it-triq tad-djalogu. Issa, hawn nies li tieħu gost bħalkom u bħal telespettaturi titkellem magħhom għax jiġu għad-djalogu b'qalb miftuħa. U hemm jiġi biex ta' parsi jagħmel djalogu jagħmillek gwerra. Hemm jiġi biex ta' parsi jiġi għad-djalgu u jiddetta l-affarijiet tiegħu u tagħha. Dik mhux djalgu. Jiġifieri jien naqbel li ma miegħek Karl meta tgħid li ma nistgħux ngħixu bil-raġunament li ħaddieħor kif kien jgħid Jean Paul Sartre l'autre est l'enfer, ħaddieħor hu nfern, x'jiġifieri ħaddieħor hu nfern? Iħares lejn ħaddieħor bħala possibbiltà. li l-Mulej jibgħatu f'ħajti biex joħroġ fija l-kapaċità li nħobb, il-kapaċità li nisma', l-kapaċità li nieħu paċenzja, l-kapaċità li nikkonfronta wkoll. Imma hemm mod u hemm mod. Jiġifieri jiena llum ngħid kollox jiddependi x'viżjoni għandi lej il-ħajja. Jekk għandi l-viżjoni, jiena fil-Vanġelu hemm ħaġa li vera tolqotni, s-saltna t'Alla. Ġesù qal, Jiġu mil-Lvant, mill-Punent. Qalilhom lil-Lhud u l dawk li kienu jaħsbu li huma aħjar minn ħaddhom, qalhom għad fis-sema taraw ġejjin minn nies mil-Lvant, mill-Punent, mit-Tramuntana u Nofsinhar joqogħdu fuq il-mejda ma' Abraham għall-ikla ta' dejjem, u intom imkeċċijin 'il barra. Għaliex? Għax min hu l-aħħar jiġu l-ewwel, u l-ewwel jiġu l-aħħar, kemm għandi umiltà fija! kif qed tgħid int. Għatif.
Iva Karl, jien nemmen li il-bniedem għandu biex jibqa' jagħmel tajjeb ma' ħaddieħor. Għax Alla jgħid li dawk in-nies li jservu l-umanità jagħmlu ġida l ħaddieħor jekk huma verament il-bnedmin ta' Alla huma jgħidu la nuridu minnkum ġeżaw wala xukura. Li aħna ma tolbu xejn lura minn għandkom, lanqas anke l-grazzi. Jekk il-bniedem expects minn ħaddieħor li se jagħti lili lura, hemmhekk jiġu l-problemi. Imma meta ngħinu ġid għall-imħabba ta' Alla biss, allura dawk l-affarijiet ma jiġrux. U anke jekk jiġru, imbagħad Alla jiġi. f'nofshom u jieħu ħsieb dik il-persuna li kien jagħmel ġid imma n-naħa l-oħra issa sar għadu jew kontrih. Imbagħad Alla huwa bejnhom. Għalhekk dawk in-nies ma jistgħux jagħmlu ħasara lil dik il-persuna. U anke jekk jagħmlu, Alla jieħu ħsieb li l-ewwel persuna li kien jagħmel ġid u l-oħrajn għandhom bi jħallsu għal għemilhom. Għalhekk il-ġid għandu jibqa' hemmhekk fi kwalunkwe sitwazzjoni għal kull wieħed u kull waħda li hemm fil-bżonn. Allura għax jien dejjem ngħid li jekk nirċievi xi ħaġa minn ħaddieħor u nagħtih Dan huwa bħala trade, nagħti u nirċievi. Imma l-ġid, il-ħniena jew l-imħabba ma titlobx xi ħaġa lura. Dik hija bla ebda premju u kundizzjoni. Ir-raġuni li tajjeb li tagħmel dan il-punt hi għaliex fid-dinja tal-lum nagħti biex nirċievi. Issa ħalliha li aħna mgħallmin li ta' dak illi tirċevi tingħata ħafna aktar lura. Imma xi jfisser? Ifisser illi jien ħa nkun qiegħed nistenna lura minn dak l-individwu. Mela il-barka t'Alla saret flus biss? Jekk inti ħa tagħti xi ħaġa, ħa tirċevi Barka t'Alla, dik hi, dik tiswa daqs kemm jiswew il-flus fil-banek kollha tad-dinja, tistgħu timmaġinaw. Li persuna jkun imbierek, persuna jkun ħieles, persuna jkun sal, ikun aktar moħħu moħħu f'dak li qed jagħmel bħala ġid miegħu nnifsu, importanti, mal-familja, mal-għeżież tiegħu, u mbagħad nibdew nifirxu l-ġid ma' nies oħrajn, anke nies li ma nafux. Kif naf li persważ illi hemm ħafna illi jagħmlu. U jiena nieħu pjaċir ħafna biex forsi nikkonkludu fuq da suġġett u nifirxu fuq suġġetti oħrajn. Kemm namira nies, fader u għatif, illi hawn nies illi jagħtu ħafna, jgħinu ħafna, però fi skiet, fis-silenzju. Lanqas biss tkun taf bihom u b'kumbinazzjoni forsi xi ħadd joħroġ xi ħaġa. U Persuna li tgħin ħafna nies, mhux se nsemmi xi ħadd li nafuh hawn Malta, imma li għal ħafna nies huwa monstru qed nirreferi għal Donald Trump. Donald Trump jgħin ħafna ħafna nies u jinkixef għaliex in-nies imorru u jqumu bil-wifqa unexpected u jgħidulu isma' jien bis-saħħa tiegħek Jien imxejt 'il quddiem, int kont il-persuna li jien kont l-isptar u għint lit-tifla tiegħi. Ward li jagħmel ħafna affarijiet bla ma nkunu nafu, issa jekk irid jużhom da jista' jużhom għall-kampanja elettorali pereżempju jkun super hero. Imma aħna hawn Malta għandna ħafna nies li jagħmlu l-istess, li jgħinu ħafna nies. Jiena qed niftakar dal-diskors hekk semħet tgħidu Karl u Għatif. Ġesù qalilna xejn ħadtu b'xejn agħtu. Dik hi, il-gratwità. Il-gratwità, jiena nifhem ukoll anke fid-dawl tal-Vanġelu illi Kristu meta fejjaqhom, Ġesù meta fejjaqhom, mhux hekk? Minn għaxra meta għamel miraklu magħhom, wieħed mar lura qalhom fejnhom id-disgħa l-oħra. Ġifieri aħna bħala bnedmin irid ikollna quddiem Alla tagħna u din l-umiltà. illi nu ngħidulu grazzi hu. Jiġifieri ara l-Mulej kemm jagħmel grazzi magħna. Jiġifieri li ngħidulu grazzi hija importanti. Però anka wkoll bejnietna tajjeb illi inkattru dil-kultura ta' gratitudni. Il-bniedem li mhux grat, il-bniedem mhux grat, mhuwiex bniedem kif riedu l-Mulej li jkun, żgur. Għaliex? Għax nibdew nippretendu. U aħna nafu li l-istonku mhux qiegħed biss hawn. L-istonku qiegħed fil-moħħ u hawn min għandu biċċa ta' stonku fuq moħħu u moħħa għax dejjem irrid, dejjem irrid, dejjem irrid. U l-agħar stonku li jeżisti mhux da, da. tal-moħħ għax da da qast jibda jiena u t-tweġiba sibtha fil-Vanġelu stess meta kien hemm dak ir-raġel u qal taf x'nagħmel qal inħodd dawl imħażen l-għaddi u nibni oħrajn u ngħid lil ruħi ixxagħalha għandek għal ħafna snin u Alla qallu blah li int illejla stess se joħdulek ħajtek u l-ġid ta' minn ħżin ta' minn se jkun. Jiġifieri meta l-bniedem jiffanga u jitħanżeraw fil-moħħ. Mela x'irrid ngħid? Irridu nkunu għaqlin, nuru gratitudni. Karl, Grazzi li stidintni, grazzi ta' dik in-naqra ilma. Grazzi għatif li ġejt tgħid hello u lqgħet miegħi ngħidu kelma flimkien. Grazzi telespettaturi li qegħdin hemm u grazzi kemm ittuna kuraġġ. Għax iktar ma nżidu l-gratitudni, imbagħad tinbidel l-attitudni, jiġifieri imbagħad ma nibqgħux din l-attitudni kerha, Imma attitudni sabiħa. U oħra u niqafaw jien ta' 52 sena qed il-Mulej qed isammarli f'moħħi u f'qalbi din l-idea sabiħa tas-Saltna t'Alla. Is-Saltna t'Alla, bil-Grieg Vasilea ton Theou qiegħda fit-test Bibliku u sabiħa mmens hu li aħna nappartjenu għal xulxin, li aħna familja waħda. Li Alla jridna kollha miegħu għax hu l-Papa tagħna. U liema missier fuq din l-art ma jieħux gost li t-tfal dejjem ikunu miegħu? Nieħu gost kif titkellem fuq it-tifel tiegħek, Karl, u fuq it-tfal tiegħek, Atif, u intom għeżież, tgħallmuni. U l-missier mhux mat-tfal irid ikun, oħseb wara Alla li jista' kollox, għandu ġenn biex jiġborna kollha miegħu, biss hekk hux bojod u skuri, jekk humiex kannella ċar, kannella skur. Ma jimpurtax, aħna uliedu nibqgħu, u uliedu għax inżommu lil xulxin tajjeb bħalma għallimna Trump u tant nies oħra illi fis-skiet anke lili jbellħuni u għandhom għax dawn fehmu Karl u Għatif li aħna nappartjenu l xulxin. Familja waħda. Għatif.
Karl, jien nemmen li il-qaddis profeta Muhammad Paċi tkun miegħu qal li meta tonfo Bil-id leminija tiegħek il-id ix-xelugija ma tafx x'qed tonfoq il-id leminija. Imma fil-Quran hemm miktub, hemm Alla jgħid li hemm intenzjonijiet li jgħoddu. Anke xi drabi huwa importanti li dak li nagħmlu għandu bżonn biex jidher. Għaliex? sabiex ħaddieħor ukoll jieħu lezzjoni. Imma jekk il-bniedem jaħseb li meta qed nagħmel karità jew ġid u jekk jidher se jagħmilli kburi hemm possibbli hemm naħseb li qed nagħmel xi ħaġa f'dak il-każ għandu biex ma jurix. Imma jekk il-bniedem, per eżempju il-komunità Ahmadija aħna nagħmlu ħafna eh, xogħol tal-karità, imma jidher ukoll. Mhux biex għandna bżonn xi it-tifħir lura, le. Mhux biex aħna iridu xi ħaġa lura, le, qatt ma naċċettaw lura xejn minn ħadd. Imma l-għan huwa li ħaddiehor jieħu lezzjoni li hemm ħafna bżonn fid-dinja. Hemm nies ibatu. Dak li nagħmlu mhux biżżejjed. Ejju flimkien nagħmlu kemm nistgħu sabiex intejbu l-ħajja ta' ħaddiehor. Jekk huwa intenzjoni hija tajba, allura dik tgħodd. Imma jekk intenzjoni ħażina, anke jekk il-bniedem jagħmel xi ħaġa tajba, dak ma tgħoddx. quddiem Alla. Alla jgħid fil-Koran Imqaddes li hemm nies li jitolbu quddiem Alla, imma t-talb tagħhom hija t-turija biss, hija biss in-nies jarawhom u biss ifaħħruhom li kemm hu persuna umli, kemm qed jitlob quddiem Alla, qed sar persuna ta' Alla. Jiġifieri qed jitlob u qed imur quddiem Alla biex in-nies ifaħħruh. Jekk intenzjoni hija din, Alla jgħid li ma naċċettax dawk it-talbiet. Jiġifieri intenzjoni hija importanti. Jekk nagħmlu ġid fil-imħabba ta' Alla biss, anke jekk nuru, jekk jidher dak ix-xogħol jidher fil-pubbliku, ma ġara xejn għax intenzjoni hija tajba. Ma jridux xi ħaġa lura. Imma jekk intenzjoni ħżiena, anke x-xogħol tajjeb, anke l-karità, anke t-talb, anke bniedem jagħmel xi jagħmel, quddiem Alla jiswa xejn. Għalhekk Alla, il-Għadis Profeta Muħammad paċi tkun miegħu qal li Alla ma jarax lejn il-ġisem tagħkom jew lejn uċuħ tagħkom, imma jara li xemm f'qlubkom. Fakkarni għad kif qal Ġesù, Ħa jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin, ħalli jaraw l-għemejjel tajjeb tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smewwiet. Qed niftakar ġejjin il-versi Bibliċi, Ġesù qalilna kollu dan, qalilna meta tagħmel karità, idek il-leminija ma tix tkun taf x'inhi tagħmel ix-xellugija. Ħalli l-karità tiegħek tgħodd quddiem il-Mulej għax Missierek li jara dak li hu fil-moħbi jroddlok hu. Tagħmlux bħal dawk ta' wiċċ b'ieħor li jagħmlu xow quddiem kulħadd. Għandna l-parabbola tal-pubblikan u l-Fariżew, ta' wieħed li telaq quddiem Alla biex jgħidlu jiena nsum darbtejn fil-ġimgħa, Jiena bniedem sewwa, bħali m'hawnx, u l-pubblikan miskin lanqas qallu ħenna li għamiltna b'qas ħares lejn il-Mulej. Jiġifieri, u Kristu qal, il-pubblikan niżel iġġustifikat, mhux il-Fariżew li qagħad jiftaħar. Jiġifieri, xi rrid ngħid jien? Kollox qiegħed fil-qalb. U Hemm ħaġa oħra importanti wkoll, quddiem Alla il-karba tal-bniedem li jbati għax qed jiġi misħuq għax qed jagħmel is-sewwa tifqas mewt. Il-Bibbja kollha hija għajta tan-nies li huma misħuqa, tan-nies li huma ppersegwitati għax jagħmlu s-sewwa. U llum ngħid 'il kulħadd, nibda minni nnifsi, ibżgħu mill-għajta ta' min qed jagħmel it-tajjeb u jippersegwitaw. Għax Alla se jżimgħu, il-Mister tagħna tas-sema se jżimgħu żgur u all out favorih ħa jmur. Karl dan jien dejjem nipprova nikteb xi ħaġa għal ġid ta' soċjetà. Dak li artiklu inti għamilt il-feature. Jien dejjem nixti li nagħmel ġid. Għalhekk jekk Permettili jien ngħid li l-qarrejja għall-semmija tagħna xi drabi jżuru wkoll il-websajt tagħna Ahmadiyya Malta dot org. Ahmadiyya Malta, kelma waħda, dot org. Hemm se jsibu ħafna artikli li kulħadd meta jara dak meta nikteb ma niktibx li dan huwa għall-Musulman, dak huwa għal-Lhudi, dak huwa għal-Nisrani, le. Jien nikteb fuq suġġetti li huma l-istess importanti għal kulħadd.
Għal kulħadd. Għax kull bniedem jekk jista', jekk irid, jekk jixti jieħu lezzjoni minn dawk il-kitbiet. U jien nagħmel ħafna sforz. Ma niktibx li nieħu karta u daqshekk, le. nagħmel riċerka, naħseb ħafna fuq suġġetti u anke naqra l-gażetti lokali biex naf x'hemm bżonn għas-soċjetà biex ittejjeb għas-soċjetà biex tara għall-bnedmin sħabna għandhom bżonn, x'qed jaħsbu, x'għandhom bżonn. Imbagħad nikteb. U dawn il-suġġetti. Hemm ktibthom u ma tarawx li fejn jippubblikaw l-artikli tiegħi għax l-artikli nikteb jien u jekk huma fil-gazzetta fil-lingwa Maltija jew bil-Ingliż ma tarawx ma tarawx uċuħ li fejn ġie ippubblikat dan l-artiklu imma araw il-messaġġ għax jien meta nikteb f'moħħ ukoll tiegħi li jaqraw iktar u iktar nies sabiex jieħu l-lezzjoni. Għalhekk nikteb fil-gazzetti varjati. Anke nikteb fil-leħen dik il-gazzetta tal-Knisja, nikteb fil-leħen ukoll. Għax hemm ukoll għarrejja li jridu. Jien niftakar li meta ktibt l-ewwel artiklu, Imbagħad l-editur kitibli lura jien irid min jixtieq niltaqa' miegħek, iltqajna u qalli l-ewwel kelma li qalli ma jridx biex dan ikun l-ewwel u tal-aħħar, imma nixtieq li tibqa' tikteb. Tagħti kontribut.
Iva, għax il-ġid tas-soċjetà u l-għan huwa l-ġid tas-soċjetà. Ukoll ngħid dik lill-qarrejja ta' tiegħi l-semmija li ma nieħu xejn u xejn lura. Xejn! Dak li nikteb kollox, nagħmel kollox għall-ġid tal-bniedem. Għax inħobb Alla u inħobb il-kreazzjoni tiegħu, l-umanità tiegħu. Qed nidħaq għax jiena wati fl-istess

kemm juża sforz u abilitajiet tiegħu. Jien nikteb ħafna drabi bil-lejl, nofs il-lejl, jew fis-siegħa ta' filgħodu, għax f'dak il-ħin niftakar u naħseb iktar. Ma hawnhekk ma naqblux, għax jiena ma niktibx fil-lejl, għax bil-lejl. offline. Però, you know what, if... Li, ma l-punt huwa li namlu ħafna sforz, għalek, eh. għalek, eh. għarawom, eh. u uħorġu xi ħaġa għalikom għal-ġid tal-familja ta' fuq li għattentativ.
Veru għet rrit jaqra, sewa għettejt, pero koll nemmen u koll li għet rrit jaqra l-ġurnal tal-ħajja ta' kull-jum. Mela. Il-relazzjonijiet li nikonna ma' nis, il-feedback, U da għax jien għalija, għalija, nara l-ħajja bħala kunvent wieħed. Għalija l-kunvent mhux il-kunvent sempliċement li noqgħod fih tal-patrijiet, ħdej il-ħajja vera dak huwa ngħidlu gorboċ. Għax il-veru kunventi għad-dinja. Ħanelbu daqsxejn żgħira is-suġġett. Tkellimtu jiena anki wkoll eh, il-ġimgħa li għaddiet dan it-tip ta' suġġett. Qed nirreferi għall-opening illi kien hemm għall-ftuħ uffiċjali ta' l-Olimpjadi tal-2024. Ħafna nies bdew jipparagunaw dak li kien hemm ma' snin preċedenti u rajna reazzjonijiet kbar kemm mill-Knisja Kattolika imma anki wkoll minn reliġjonijiet oħrajn, minn mexxejja ta' reliġjonijiet oħrajn, inkluż anki l-Musulmani. Il għaliex kienet xi ħaġa li inħasset ta' offiża meta bdejna naraw anki wkoll ftuħ ta' dan it-tip. Ħa naraw dan is-servizz u nerġgħu niġu lura. Jgħidu biha imma qajmu ħafna kontroversji inti wkoll għamilt il-kummenti tiegħek. Ija, għamilt il-kummenti tiegħi U nringrazzja kemm l-Arċisqof li ħareġ u għamel dik l-istqarrija u anke ismijiet ta' ċertu portata biex Berin u kulħadd jaf bih Robert Berin l-Amerika x'qawwa x'influwenza għandu u nies ta' ċertu prominenza fil-Knisja. U jien eħe, siħibt magħhom għamilt clip ta' ħames minuti fej eħe bħalhom ikkundannajt dak kollu. U jien l-iktar ħaġa li weġġagħtni. Hemm xebħ ma' dak, hekk jidher. Ingħatat l-interpretazzjoni għax Dijonisju mhux Dijonisju, insomma. Jiena llum ngħid din, jekk irrid fil-ħajja, Karl, jekk irrid ngħid li dik it-tazzija sewda, Se nġib l-argumenti kollha biex jiena d-deċiżjoni li ħadt fuqha niġġustifika li ngħiddik sewda. Però jekk irid inħares lejha kif inhi bajda, hemm ir-raġunijiet kollha li ngħid bajda. T-tieni, kien hemm xi ħadd li u ħa ngħidha b'mod diplomatiku ma se tifhmuni x'irrid ngħid, qal kieku għamluha f'imkien reliġjużi oħra, żgur m'għamluhiex għaliex? Għax jafu li jispiċċaw ħażin. Jiġifieri, xi rrid ngħid jien? Aħna l-insara bl-iktar mod paċifiku, però bl-iktar mod qawwi, ħriġna u għadna semmajna leħinna u għadna le. Da mhux qed nivvintaħ jien, nafu x'ġara fi Franza stess u nieqaf hemm, nafu. Meta wieħed jgħaddi bil-gaffa fuq id-dritt ta' ħaddieħor, jien ma nistax bid-drittijiet tiegħi ngħaddi bil-gaffa fuq id-drittijiet ta' ħaddieħor, speċjalment fejn jidħlu l-libertà tar-reliġjon u anke l-libertà tal-espressjoni. Il-libertà tal-espressjoni, Karl, għandha limitu. Jien ma nistax niġi hawn, orajt, u ngħid għax jien għandi dritt naqbad insemmi lil dak, lil ieħor, lil dawk, lil oħrajn, ma tistax. Ma tistax. Għax hemm limitu. Jiġifieri nistgħu waslu messess messaġġ imma mod u mod. U jiena naħseb din jalla servi. Jalla servi. L-ewwel qed jekk kien hemm apoloġija jalla vera kienet apoloġija li verament se ġġib bidla. Rajt għaliex fil-ħajja Karl Hemm il-limitu għal kollox. Jiġifieri, u anke kif da, kif, kif, kif nitkellem fuq dan l-affarijiet, u oħra rrid ngħidha, għaliex jien għandi nkasbar ir-reliġjon hi, hi ta' min hi, u anke l-Papa kien tkellem fuqha di ċar u vera kif meta kien hemm ta' Pariġi u da, għaliex, għaliex jiena, mela għax irrid nidħak u rrid indaħħaq, Nuża l-iktar affarijiet qaddisa. Li forsi għalija huma, huma, huma. Qaddisa.
Is-sekulariżmu, kulħadd għandu d-dritt jgħix sta sekulari, però issa jew ma nagħmlux is-sekulariżmu Alla. Għax din il-problema, din il-problema li nagħmel is-sekulariżmu Alla, Alla, Alla jibqa'. Issa jekk jien irid ma rridx nemmen fih, nagħmel li rrid. Imma Alla Huwa Alla, jiġifieri ejja ma naqbadx u din l-idea nisieħeb tal-libertà u nieqaf hawn. U rrid nibqa' ngħidha għax tagħmlilna l-ġid kollha kemm aħna jien l-ewwel wieħed. Il-libertà mhux li nagħmel li nixtieq u li rrid, dik mhix libertà. Il-libertà mhux li jagħmel li jfettilni u ħadd ma jkellimni, dik mhix libertà. Il-libertà hija li nagħmel dak li għandi nagħmel u jkolli d-dritt li nagħmlu. Hemm il-libertà, x'baħar jaqsam? Kien hemm leaders ukoll ta' diversi komunitajiet Musulmani li kkritikaw b'mod totali anki wkoll disgusting bdew jgħidu Waldieri, qed naqra artiklu partikolari ta' CNA, dwar dwar dak li għadna kif rajna u anki wkoll xeni oħrajn. X'inhuma ħsibijiet tiegħek? Karl, l-ewwel u qabel kollox jien ngħid li ħadd ma għandu dritt biex jidha ma' reliġjon, għal ma' kwalunkwe reliġjon. Jekk il-bniedem ma jipprattikax, ma jemmenx, dak huwa tiegħu. Affari tiegħu. Affari tiegħu, imma ħadd ma għandu dritt biex jidha ma' sentimenti ma' ħaddieħor. It-tieni, nikkundanah bla riżervi dawk l-affarijiet jiġru fejn jiġru u għamlu min għamlu. Dak huwa mhux aċċettabbli ngħidu li aħna dinja ċiviliżata imma din mhix ċiviliżat, din għalija hija vulgarità u provokazzjoni. Dmod għax ma rajthomx qabel qarejt fil gazetta li hekk xi sar imma issa rajt il video għax dawk li video ma ma ma nistax nara jien u kif jista jkun it tfal in nisa il familija dik hija x id naħseb dawk li kienu organizers għandhom jaħsbu x'qed jappermettu biex issir. Imma f'kulħadd, għax dan huwa ftuħ Olimpiku tad-dinja. Tad-dinja, iva.
Kulħadd qed jagħraf. Bilqiegħda hawn nies, dak jdum bejn wieħed u ieħor bejn erba' sigħat, ħames sigħat l-opening, ikun vera sabiħ. L-iktar li kien għoġobni jien li niftakar sew ta' Beijing, pereżempju, kien fenominali. U għamlu spettaklu ma dejqu l-ħadd daw. U iljuni u qasna f'xiex u tnabar kien eċċezzjonali. Issa mhux qed ngħid li ma kienx sabiħ għax kien hemm ħafna mumenti li kienu sbieħ għax trid tittajt kollox. Imma għandek taxxaq kollox b'ċertu affarijiet illi stajt għaddejt mingħajrhom, stajt għamilthom mod ieħor u dejjem trid tiftakar min qiegħed isegwik. Mhux ovvju imma lanqas li kieku qed isegwuk adulti biss, aħseb wara qed issegwik il-familja kollha. Hekk hu.
Għalhekk naħseb Għandu biex jieħu sib anke il-libsa illum il-ġurnata. Dan irid biex nikteb ukoll, imma xi drabi għabemx ħafna suġġetti. In-nies, anke l-irġiel qed barra bare chest, għax ma jilbsux xejn.
Bla flokk, fejn spiċċajna? Fejn spiċċajna?
Naħseb hemm għandu wkoll xi regoli li meta l-bniedem fid-djar huwa affarijiet tiegħu jew tagħhom. Jagħmlu xi jagħmlu, Alla u huma biss għandhom jaraw xulxin. U Alla se jsegwi u jara u this is matter of God and human being, ma nistgħux nidħlu. Imma meta l-bniedem huwa fil-pubbliku, allura għandu biex juri xi diċenza. Għalhekk anke dan il-programm b'mod ippreżentaw. Jekk ħalli għal ftit l-argument tar-reliġjon, anke bħala bħala diċenza mhux aċċettabbli. Imma din l-agħar li meta qed nidħku fir-reliġjon taqbel jew ma taqbilx dak huwa m'hemmx ħażin, imma hemm għandu jkun ċerti limiti anke kif qal Patri dwar Kelma tal-espressjoni, dik hemm mhux dritt fin-nominali fundamentali li bniedem jgħid jew jikteb dak li jrid, le. In-naħa l-oħra għand meta jien personalment dejjem nagħmel. Npoġġi n-naħa l-oħra jien. Iva, hekk fi żarbun ta' ħaddieħor fi żarbun ta' ħaddieħor biex taħseb li jekk xi ħed jgħid jew jikteb din il-kelma dwari kif inħoss jien. Ngħid jiena minħabba li għandna programmi f'xandiriet diretti, waħda mill-iktar uġigħ ta' ras u li tgħajja ħafna hu d-diskors li ħa tuża. Meta qegħdin fuq mejda jiena u inti, tiżgarra xi waħda ma jimpurtax. Imma hawnhekk qegħdin, qed jarana kulħadd, tista' tiġi interpretat, anke jekk titkellem sew, kultant jekk titkellem tgħid xi ħaġa wkoll il-messaġġ ma jkunx wasal kif xtaqt twasslu inti. Semma dik l-abbiltà ta' dak li jkun. U kulħadd jikteb għax inti għattek u mbagħad nibda ngħidilhom le jien m'għadtx hekk imma jiena rrid nirreferi għal hekk u allura trid toqgħod ħafna ħafna attent kif twassal il-messaġġ tiegħek. E, reazzjoni ta' Donald Trump semmejnih diġà. Jiena dar raġel li jaffaxxinani ehm, nissapportjah għaliex nemmen li huwa persuna li eh, jista' jibdel id-dinja naħseb. Ħan segwuh u nerġgħu niġu lura ta' tifu u fader.

Disgraceful, letteralment. Nixtieq ngħid kelma li jien mal-Patri u mal-Arċisqof jien ngħidilhom li aħna fi dik il-kundanna ta' din dan li sar, aħna il-Komunità Aħmadija huwa magħkom għax aħna nemmnu fit-tjubija. Ma naċċettawx ħażen. Għal kwalunkwe raġun. U jiġri fejn jiġri min jagħmel min jagħmel. Għalhekk dan huwa inaċċetabbli u l-komunità Ahmadija huwa magħkom fi din il-kundanna u nixtiequ nixtiequ li nitgħallmu. Għax jekk jidhri xi ħaġa, ma nħallux biex tmur u għada jew pitgħada nirrepetu dawk l-affarijiet. L-aħjar ħaġa li nitgħallmu minn dan l-iżball u nirranġaw affarijiet fil-futur u naħsbu qabel ngħidu jew nagħmlu xi ħaġa. Huwa importanti. Napprezza ħafna li qed tgħid għatif u grazzi anke f'isem komunità Nisranija, jien Nisrani. U nixtieq nfakkar ukoll anke meta kien hemm dak l-inċident eh, tal-2015 mhm. ta' Charles Hebdo Franza kulħadd jaf u kif meta kien sar dak il- mocking anka u ġvera tal-profeta Muhammad u anka l-Papa stess kien ħareġ ħareġ all out kontra dil-ħaġa għaliex hekk għandu jkun. Għax inti tkun qiegħed tistiga, eh? Issa mbagħad ir-ritaljazzjoni. Ir-ritaljazzjoni. Wieħed irid joqgħod attent għaliha. Fil-fatt konna tkellimna u niftakar jiena lura fil-passat u fejn għad iva, nikkundannaw l-iżball li sar dak iż-żmien minħabba pubblikazzjoni, imma fl-istess ħin anki għad jibqa' nikkundanna l-vjolenza għaliex bil-vjolenza inti ma tieħu xejn lura, anzi r-rabja tiżdied u tista' tinferex aktar. iktar fis-soċjetà. U allura biex nibdew nagħmlu l-konklużjonijiet tagħna, irridu nibqgħu ma naqtgħux qalbna inwasslu l-imħabba lil xulxin, il-kompassjoni li aħna jimpurtana minn xulxin, illi jien jimpurtani minnek u int jimpurtak minni. Jiena nieħu gost ħafna meta nirċevi ċertu messaġġi, anki ġieli ħadt telefonati saħansitra il-ġimgħa li għaddiet, jekk minn sejjer żball jew il-ġimgħa li għaddiet, il-ġimgħa li għaddiet jew ta' qabilha, ħadd telefonata on air waqt li kien hawn Romina, tajjeb, off air, imma bdejt nuża l-mobile tal-istazzjon, karba ta' persuna talbitni l-għajnuna. U li ħadt azzjoni għaliex ħassejt li dak il-ħin il-karba kienet tant ġenwina. U mbagħad kien hemm ir-rikonoxximent, grazzi talli tajt kas, talli smajtni. Naf li għandkom ħafna fuq moħħkom, naf li tirċevu ħafna messaġġi. Eħ, imma il-gratitudni hija sabiħa, ejjew nibnu flok inħottu. Father u batatif. Jiena ngħidil il-ħaġa biss nibżgħu għal xulxin. Kif nitkellmu, kif nilbsu, kif inġibu ruħna, nibżgħu għal xulxin. Hija triq twila, Għax għandna x'naqdfu, alright? Għax għandna realtà fejn tgħidlek tista' tgħid u tagħmel li trid, però mbagħad hemm ir-realtà l-oħra li tgħid uii, ara x'inhuma l-konsegwenzi li tgħid u tagħmel li trid. Jiġifieri rridu nkunu għaqlin. Tal-aħħar aħna għamilna l-festa sabiħa ta' Sant' Injazju ta' Loyola u dak kien ippromova ħafna l-kelma dixxerniment, ngħarblu, ngħarblu lilna nfusna, mhux dak li nħoss mill-ewwel boom għalih, irrid ngħarblu. Spirtu Santu tini l-għerf jekk dil-kelma għandix ngħidha jew le. Jekk dil-kelma għandix niktibha jew le, jekk mod kif nilbes għandix nilbes hekk jew le, għax mhux xi nħoss u x'jien komda u komdu biss, imma rrid naħseb anke għal ta' madwari. Għatif.
Karl, Iva, jien dan l-aħħar kont naqra l-ktieb tal-fundatur tal-komunità Ħmadija u hemm siltiet maraviljużi li li li verament jolqot l-qalb il-bniedem. U qal li għandkom biex tippurifikaw qulubkom u irwieħkom, issiru well-wisher tal-umanità u ruħaniena lejn kull bniedem u issiru bħal li intom huma mill-istess omm, mill-istess ġuf, issiru aħwa Anke m'hemmx relazzjoni fiżika bejnkom, imma siru u ruħanina lejn xulxin. Sabiex, qalli, u ruħanina fuq dawk li fl-art sabiex tintverra ħanina magħkom fis-sema. Naħseb dan il-messaġġ huwa għalija u dak l-insemmija tagħna li ejju nuru ħnina sabiex tintwera ħnina magħna fis-sema.
Karl. Thank you. Abbirku. Mela.
Mulej, grazzi li inti l-missierna u grazzi li aħna uliedek u bdil-barka missier birikna l-kol u nitolbuk għinna nħossuna aħwa ta' xulxin. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Il-paċi miegħek ħabib. Grazzi ħafna u fil-level kapitlu tal-Kurani Maddes Alla jigwidana li dejjem nitolbu minn Mulej sabiex jigwidana lejn it-tri is-sewwa, it-tri id-dritta, it-tri it-tajba. Naħseb id-dinja għandha bżonn biex ifittex din it-triq li tasal għand il-Mulej u meta l-bniedem qed jimxi f'dik it-triq it-tajba ma jweġġax lil ħadd. Lanqas lilu nnifsu. Grazzi Għatif, President tal-Aħmadija Musulmana ta' Malta. Grazzi wkoll lil Patrick Abbuċċin, Father Mario Attard jagħmel ħafna u ħafna xogħol fost il-komunità, fost il-pazjenti, l-onkoloġi. Grazzi. Grazzi lilek Karl u Atif u lilkom għeżież. Jalla l-Mulej jtikom aktar saħħa ħbieb ħalli nkomplu nagħmlu aktar ġid. Dak hu l-għan ewlieni tagħna li nkomplu nkattru l-ġid fost iċ-ċittadini Għawdxin u Maltin. Bqgħu magħna.